Miarahaba antsika rehetra rehetra tompoko, am-pifaliana no iarabana antsika rehetra rehetra amin'ny fanainganana ity fanombohana ity programana fampiofanana master class ity an, iarahanareo amin'ny observatoire de la jeunesse sy ny lanto ratsida izany. Avy hatrany isika dia hiditra ao anatin'ny votoatin'ity zavatra ity aloha ny fanekenantsika dia ny hoe fijerevana ilay tontolon'ny tanora izany amin'ny lafiny ara-tantara. Tiako ny hilaza amintsika fa mety hisy fotoana izany hataontsika amin'ny fiteny frantsay na na koa podcast amin'ny teny frantsay izany no hanaovana an'azy na amin'ny teny malagasy, arakaraka izay zava-misy eo fa dia ho ampiasaintsika daholo izany aloha ireo fitenenana anankiroa ireo. Madagasikara hatramin'ny fahaleovantenany na talohan'izay aza dia nanana fomba izany nentiny nampandrosoana ny tanorany. Anisan'izany ny lalàna efatra sy roa arivo, dimy ambin'ny folo sy roa arivo, na koa ny tamin'ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo dia tena hoe navadika ho lalàna mihitsy izany ilay fampandrosoana ny tanora. Fa raha ohatra isika ka, izay izany lafiny ara-tsoratra. Fa raha ohatra isika ka mandeha any amin'ny any amin'ny fotoana tany alohaloha tany an, dia tsara ny mampahatsiahy antsika fa talohan'ny hisian'ny antsoina hoe fanjakana aza dia ny kolontsaina malagasy dia nanana fomba, ohatra ny kolontsaina rehetra rehetra, nanana fomba ny nitaizany, nitanorany izany. ary tena atao hoe mahaliana tokoa ireny zavatra ireny, ny fampitana ny soa toavina, ny fahaiza-manao, ny fomba ahatongavana ho olon-dehibe satria izany no resahantsika izany ao anatin'ity master class ity. Dia ao anatin'izany moa raha tsy hiteny isika fa tsy ny hoe ny kabary ohatra, fomba famindrana amin'ny alalan'ny haiteny andro ireo kolontsaina mankany amin'ny tanora, ny angano ohatra fantatsika izany zavatra izany, fomba fampitana ihany koa mankany amin'ny tanora, misy ny ny fampitana andraikitra fampianarana amin'ny alalan'ireny valintanana sy ny sisa sy ny sisa ireny, ny fifehezana ny ny asa eny an-tsaha eny, izany rehetra rehetra izany dia fomba nitaizana daholo ny ny olombelona izany indrindra indrindra ny ankizy sy ny tanora. Dia mazava ho azy moa fantatsika fa ny voan'ny kolontsaintsika dia mandala ny antsoina hoe ray aman-dreny sy ny fokonolona tamin'izany fotoana izany. Fa ny raha fehezina izany dia hoe ny fiv- ny ny firoborobon'ny tanora na ny ny ny fampandrosoana ny tanora dia tsy afaka jerena fotsiny amin'ilay hoe io ilay olombelona anankiray an, fa ao anatin'ny antsoina hoe fihavanana sy firaisamonina tamin'izany fotoana izany an, hoe ny tsirairay avy, ny fandrosoan'ny tsirairay avy no miteraka izany fandrosoana iombonana ao anatina sy ho toavina. Dia rehefa miverina anefa tsika ny amin'ny toe-javamisy amin'izao fotoana izao, tsy hoe sanatria hoe andeha hanaratsy na hiteny zavatra ratsy hoe péjoratif amin'ny zavatra nialoha fa ny zava-misy tsy maintsy resahantsika dia hoe nanomboka nianarefo izany ary ireny rafitra fanabeazana ny tanorantsika ireny an, dia nefany an indrisy an fa ny ataontsika hoe ny paikadim-pitondrana moa ny fiantsoan'i Ry Eddy Andriamalala azy politique publique na ny politika koa tsy dia tena hoe nahafahana izany an nanala, nanaisotra tanteraka ny olan'ny tanora izany. dia be dia be ireo olana izay mivangongo, hitantsika izany. Ka ny tanjon'ity fiofanana ity dia tsy hoe hitsara ny zavatra lasa na hoe hanenina, hanembonembona ny zavatra efa tany amin'ny taonan-drazantsika, tsy hoe koa handeha hoe hiteny ratsy na hoe hanambanimbany na hanabaty izany ny rafitra misy antsika amin'izao fotoana izao, fa mifanohitra amin'izay ny raha tsy hoe hetahetam-po ny Observatoire de la jeunesse, ho ventsiventsipo ny Observatoire de la jeunesse dia ho hitondra antsika ireo indrindra indrindra fa nareo teknisiana samihafa hoe ahoana ny fomba hamakiana ny lafiny tontolon'ny fampandrosoana ny tanora amin'ny lafiny ezahantsika ho teknika mba tsy hitenenako hoe siantifika dia misy hoe fitaovana fitaovana hoentina mijery an'izay, outils techniques. ahafahantsika mampihavana izany an'ilay zavatra navelan'ny razantsika sy ho toavintsika amin'ny antsointsika hoe ingénierie publique moderne hum dia angamba raha ohatra ka tanterakitsika izay dia manantena antsika fa amin'ny asa hetsika izay ho ataontsika fampandrosoana ny tanora amin'ny manaraka dia mba ho mitombona kokoa mifanaraka amin'ny zava-misy kokoa mahavaly ny tadiavina izany ao anatin'ilay le fampandrosoana ny ny tanora zany. Zay no vetsovetsom-pontsika. Am.